Okay, um, buya kegima ase baria motorigereretie na boigo baria mobwate amang'ana aye goetera ase enchera ya eredio um, it- eh, ne rituko rinde naende ase chisitiri yaito tobwate omweshimiwa omosike Zebedeo Pore oyio ikire ase eh, ase chisitiri yaito gokosanga amo naintwe ne ching'aki chinkongu buna echiga ekero korwa ase riroba ria Gusii twasiririe abanasiasa babere abakong'u Rituko ria maiso onde ntwatuguta omosike Simioni Nyasae na okobogokiera igoro, naro ntwa- ntoseretie omojumbe bwo orogongo rwa econstituency ya Bonchari, abwo ase omweshimiwa arenge omojumbe ase engaki entambe, na bono mweshimiwa karibu sana, ritang'ani pole sana ase ogosiria omojumbe oo, karibu sana. Asante Amang'aki sana ya- mwebali. eh, bwana, thank you. Amang'ana ang'aki kwanyorete? Karibu. Eh, asante sana eh, mwibarire eh, egento nkeri ng'a amang'ana aya igoro nayanyorete eh, nang'e mboso ng'a narenge soko ene mwaka nyasaye eh, twatira gocha ng'a twakorete iga kende ngete nyomba eh, nanyorete amang'ana breaking news korwa ase enyomba eye ne egesa Nabete nokuru sana, ekiagera konya narwete ee, lakini ntomanyete ng'a neike kiwango omong'ana aye aramokobe buna amokobire. So nokuru sana, lakini natakangire engaki eye, ase ange nabanchare, tore eng'ora yaito, inche ase efamilia y'omoremo tonya ore oyoka. Nere nomong'ana omokong'u, lakini ebio Nyasae akoroberia, ebikwana ebiabae igo. Nigo tiga tobe amo, timwechusha ng'a omosike Mariamu nonyore oyoka oenigwe ase enchera y'amasikani. So naki eke nabora ng'a mwenke ere riga tokwana aye. Buna Nyasae. E- ne wiki yabeire nkong'wa ase aye- aye buna omwanasiasa gekogera um, buna naetie gochaka ritang'ani omosike nyachae Omotuti karenge omosani oo chingaki ekero mwarenge Ford people mwaro echiama yarenge enkong'u kabisa Gusii na ewiki eye nero yabeire iga ng'aki ewiki eye ng'aki ere ase omogusii Ewiki eyio Yes. ase omogusii na ewiki enkong'u sana ekiaro omwaka marehemu Simon Nyachae omwaka bwa masikani orenge tari ase omogusii bweka nonya ase Kenya yaito. Mwarooche ng'a ki akorete egasi ya serekari, naende ng'a ki akorete egasi ya ya siasa. Inche nere abegete abagusii amo, naende ekaba ng'a ase ekiama gia Ford People, ekaba tore ikomi ase ikomi, na ekio negento getanya koba. Na tari okoba amo bweka rioka igo, naende egasi nekorire tore amo. Aboti Nyamira, na Kisii County konya nchire aba rende Kisii County and Nyamira lakini aye nigo omogusii generally kwa jumla. Igo oyo na omogaka nonye amatang'ani achiete omoroche ng'a tari Kisii yoka yarenge iga are, Kenya engima yarenge ororo korwa omonene igoro y'eserekari, President ye riroba. Omoko oye na baria bande bonsi mbarenge ororo, mpaka engaki egakea, nyuma nabanto komenyekana mbabe ng'a bare abang'u bare igare, ekiagera erio amatanga abete, naende mbae eserekari nche ase rit Kenya ase rit moseneta. Eyio ekagera bakayera korwa ororo, ntoike gokora buna yarobeirwe rende. igo omwaka oyio mwakorwa kwa Yeso Kristo. Bono intwe tore iga aria, kumbe na eyande egocha aria, aya y'amarehemu John Oroijo, ya na kumbe riria nako totwara ase rino, Yes. oyo Nyabira, John Nyakarabo. Igo agochia yatwarire Yes. abakong'u baria bare, lakini inde. Emerero ya Nyasae egotenyeremerwa. Bono aye nkwabwate obwamate na omweshimiwa oro oyio okorarire, na abanto mbaborie bono what next ase omonchari gekogera bono ino yabeire buna yabeire ng'aki bono ng'a abanchari mbatagete baigwe ng'a ng'aki bono ng'a ng'aki batigwe igo ng'aki ng'ai bakogenda gochia korwa bono. Ayio yonde aganie ntebe Yesu, siasa ekero omwana siasa ang'anyire, onye okoya okong'anyera ase egepindi gati matanga akoraera. Ekero matanga aerire, abanto bamanya gokwana nonya korwa chinkwana chia abanto ekero batagete, riere kwagenda na abanto. Togenda nebirengererio biao, otake ng'a abanto bakore buna otagete. Tiga amatanga aere, abanto batebe naki batagete, timanya koteba ng'a omwerekio one oria igo. Obwamate bwa ng'aki bwarenge n'omwesimiwa otimokire. Eh, mwa- mwa- mwesimiwa otimokire, obwamate mbwarenge bobe, lakini omanyete ng'a ekero chikura chiaerire, ekero oigwete ng'a ebinto mbichieti buya, Yes. nabo okoenda kotini. ekero twakorete kotini, chiaye naberete ribaga risaine. Yes.

Amang'ana aya abaikereire nay'ogoichani mono, ring'ana riao kware koruria okoremia omonche arindiriri bono iga. Baria efamiri abanto baime mbare ororo, abanto mbare ororo bare ime kabisa ring'ana riao ri'obosemi go- gose nao riokobaremia ndiriri eri. Ewa, oo ring'ana oko ri'obosemi ndiri ng'a ritang'ani, omonto aria asabeta, tiga tobe amo. Sokereresia efamilia ya Maria omotwene ore oyoka, rigere bareme tokwera obokungu obo, bairane ase egasi yabo ya kawaida, bareme babaete ng'a banchari babaremiri. Igo ndatake ng'a tobe amo, tore ng'a twaendirie oyominto omochie mwa Maria omotwene ore oyoka, ebi negwenerete enchera y'amasikani, totaeti mang'ana amange.

omochie omoreemu, taigetwe gontebia emeroro ere kera ororo, lakini onye rituko rikonye gosuka iga, tonyore emeroro. Okay. Yeah. Okay. Ensemo yaino bono aye buna omo- omojumbe o- onchari orenge ase entunda ya etire, ensemo yaino na abarai baria bagusia ba- babonchari abarai mbaro bagu- ba- ba- babonchari ekogera inde inde enyomba ime mono. Nabarai bande imbero baisiko baria bagusii. Ensemo eye nereri ase amatanga aya aya iga nomoyega okwaneke ng'a omo omosike oro nkoigwa are enyangi amasikani aye yo yomoerio agwenerete. Ensemo eye nereri buna abachumbe baria mwarenge ororo, abarai bande baria bagusii bare ororo, lakini gochakera inwe abarai baria ba ba group enchari bori. Ensemo eye nereri eye, naende okobori kwao gochia ase abarai aba nkorokio oko.

Ekeyenga nao kiayenga ase okobeka omokenya amo. Mh-hm, yes, mm. Rigere, eh, ribira ndikoba eriaino. Yes. Bono ase yaikeire, Mm. ayagendete tonyaroche Yes, nonyaigwete. eh, bono. Eh, buna tonya koenda bosio, Mm. eh, naende biamenya bichake gosoka ebinde. Ehe. Keratotinyetirie goika naende ng'a nekeri ngekobokigwa, Yes. kende getoke. Aha. Kiomogusii gose? Eh, Yes. kende oche mbire ororo bi'omogusi biarasokire. Yes. Bono PDP nkere oro. Yes. Eh, ekeri kia Manson nkere oro. Aha. Eh, Yes. na kende giachokire pep. Mhm. Mhm. Ebio bionsi ngosibire. Yes. Eh, kabere abwate chinguru. Yes.

Ehe. Eh, Mm. ekero gwategereire Yes. arue ebirengererio biaye Yes. naye orue ebiao Ehe. Eh, ekero kwarure ebinto ebio kwarora ng'aki yaya Yes. mwaso wa kubalance Ehe. naende narenge tayari Mm. eh, nyasaye namoete Eh. ekeegwa Yes. agaikagwe Mm. eh, gwetenenera Yes. na gotwara chinguru Ehe. chinguru chia oborai Yes. Eh, nabwo Mm. ekero okonyora Bakaungora ande ase omogusii ocharenge ororo gosiira ase enchera y'ogokwana eserekari. Eki nekende, na gwatakana negasi konya akore ase eserekari amatuko amange, nabo aroche okoraa omogusii negento akonyara, ekagera atobeke amo intwe inche. Naende abwo omogusii agetaba, Ogocha gosokia abachumba ikomi ase ekioma kiao. naende chikonsi chiarenge ikomi Yes. aye namasikani aruete ase omogusi Ase omogusi. ya Ehe. naende yanyarekana naende akarusia ebinde gotana kama isiko Yes. Eh, ekiagera yari namanyete omonto oyo eserekari orete ase eserekari amatuko amange Yes. eh, anabasa eyo kasi alright onye tari rende Abanto bande bagoteba, Gose naki aya? Onye tokatura gose egesaku kere ekeremu, anga torae. Anga torae. Lakini rende ntonyoriri, tiga tobe buna tokorenda gose iga, tore gose onde ore natoke, orategerere ebirengererio biaye obirue, na abanto babirue biago biato ebiya bekwe emesa, tokora ki? Tore ng'a enchera nere igo. Aha. Bono kware konyora ribaga ri'ogokwana amo n'abaraai baria bare gusii ekero kende baragani koba nabwo bara- barachie koira ribaga ria Nyanchae, nki kware ko ebirengererio biao kware koba kware kobasemia egekora emiaka yao bono siasa nemenge sana igo aye bono naye ogo ekemiaka ogocherera Timianguenya ase emiaka eria kwaberire naye National Assembly. Eeh naberire National Assembly three terms.

Yes. Omonto eyagotoka ogotegerera omogusie. Ogotegerera omogusie. Yeah. Rigere omogusie omotegerera. Yes. Naende obe tayari gotegerera eki omogusie agoteba. Yes. Enchera mbinto ki bitagete bikorekane. Yes. Koruga agwo, ekero okonyora omonto akoigorera ebiita, mwakwana, naende kwarora gose tagotangeti tokwana, bas ogokora ng'aki oraimoria igaa. Ee bono. Okay. Yeah. Thank you so much. Ring'ana riria ria omoerio gochia ase omonchari na omogusii ndiri rinyuma ekero togokora. Ase omonto ere onye nateba ng'aki, Yes. tiga tobe amo, tobe atoereru, toyanie amaremo, ekiagera noro oyoka ase enchera y'amasikani. Yes. Na ase omogusii, siasa bono echire gochia goika. Yes. omwaka ogocha. Iga tiga tobwaterane, togopinga egento tosubatisane.

Naende oyio boigo osiretie omoishimiwa oye, omosike ore oyio oka, oyio rituko ria igoro twanyorete amang'ana aye ogoichania ng'a oikire gotimoka. Goika chingaki chinde naende, eye ne Egesaifm. Mbuya mono. Noyo nomoiberania, chitange nchibagora. Thank you.